A wen-d-ǧǧaɣ amɛiwen. A wen-d-ǧǧaɣ win ara yeddun yid-wen, win ara ken-islemden. D imeslayen-agi i d-yeǧǧa Lmasiḥ uqbel ad yali s igenwan. Yenna deg Yuḥenna ixef wis rbeɛṭac,

Acu ara yexdem rruḥ iqedsen? D win ara d-iceggeɛ ubabat seg yigenwan. Iwakken d-ismetki wid yeddan d Lmasiḥ, ad sen-d-yeḥku, ad sen-d-yemmeslay ɣef wayen yexdem Umeɣlal, ɣef wayen yexdem ubabat, ɣef wayen

Ixef wis ṛebɛa. Taṣeddart 13 ɣer 17. Yettmeslay-aɣ-id amek Lmasiḥ yettwaɣḍas. Mi yettwaɣḍas, yenna-k dakken iṣubb-d ṛṛuḥ fell-as. Ṣṣifa n tedbirt. Dɣa yusa-d ṣṣut deg yigenwan. Inna, d wagi i d mmi ɛzizen, deg-s ideg i yella lferḥ-iw. Anda Rruḥ Iqedsen yezga deg-s, di leɛmert ixḍa-t, di leɛmert ibɛed fell-as. Ayɣer? Xaṭer d Rruḥ n Sidi Ṛebbi akya. Ma nenna-t-id s imeslayen-nniḍen. d Ṛebbi deg lekmal n Daglas. Akka ay atmaten a tisetnatin. Ameslay i yettwasxedmen dagi, d ameslay d akken d Sidi Ṛebbi yella deg ddunit. Axaṭer akken yenna Yuḥenna, yenna d akken Sidi Ṛebbi d ṛṛuḥ, anect agi d-yenna Lmasiḥ deg Linǧil n Yuḥenna. D akken

Ɣef widak yumnen s Lmasiḥ. Ayɣer? Akken yenna Lmasiḥ deg wawal-is deg Linǧil n Yuḥenna, ixef wis seṭṭac, taṣeddart sebɛa, yenna-k dakken i wakken ad asen-d-ibeggen dakken d imednuben i llan, ad asen-d-ibeggen dakken uḥwaǧen Amsellek, d acu? D lmuḥal ad ten-yeǧǧ, d lmuḥal ad ibiɛed fell-asen. D nettan ara ten-iselḥayen deg tudert n dagla-nsen. Rasul Bulus yenna deg tektabt neɣ deg tebrat n Ifasus ixef wis rebɛa taseddart tis tesɛa uɛecrin yenna-k dakken ur sseḥzant ara ṛṛuḥ lqedsen. Lmeɛna-s d akken ur teddut ara ɛla ḥsab lebɣi-nwen, ddut ɛla ḥsab n ṛṛuḥ n Sidi Ṛebbi. Mi yenna ur tesseḥzanet ara, lmeɛna-s d akken ṛṛuḥ iqedsen d amdan i yella, d akken akken i d-yusa-k Lmasiḥ deg ṣṣifa n umdan. Ass-agi-ni, Rruḥ yettidir deg-na. Yettmeslay-aɣ-id, yettsaɛaf-aɣ, yettṣebbir-aɣ, yettwanas-aɣ, yettaṭṭaf-aɣ afus, yesselmad-aɣ. Lmasiḥ yenna dakken aqlin yid-wen alamma d taggara n ddunit. Anwa i yellan ass-agi? D rruḥ iqedsen. Ɣef temmagwa-agi, i d nqar d akken ababat mmi-s akked ṛṛuḥ iqedsen d yiwen ababat d netta-n i yellan deg igenwan am mmi-t d netta-n i d-iṣubben iɛac d amdan gar yimdanen yettwa izdeɣ-it ṛṛuḥ iqedsen yuli s igenwan iceyyeɛ-d ṛṛuḥ iqedsen Iwakken ad yili yid-neɣ, ad yili gar-aneɣ. Lmasiḥ asmi akken yella dagi deg ddunit, la présence physique n Douglas ur teǧǧi wara iwakken ad yili partout dans le monde. Akken yenna i yinelmaden-is, ilaq ad aliɣ, iwakken ad d-yas ɣur-wen rruḥ, umsaɛef, umwanes, umḥaddi.

ɣef ayen yexdem fell-am kemmi a wetma neɣ fell-ak kečči a gma ǧǧiɣ-awen hna d talwit ɣer tikkelt nniḍen